Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.
Insellmilkom u nilqagħkom għal episodju ħmistax. F'episodju erbatax, l-Armata Franċiża dehret fuq ir-riħ ta' Malta. Din l-aħbar ħasdet lil kulħadd, tant illi wkoll il-Gran Mastru Hompesch ma kienx jaf x'ser jaqbad jagħmel. Hu qatt ma kien xi bniedem ta' ħila kbira, aħseb u ara issa illi l-wasla ta' Napuljun tinsab qrib xtutna. Anton Barbara kellu jkun biex iħeġġu jagħmel l-almu tiegħu u jarresta l-ispjuni li kienu jinsabu jserrpu fil-palazz. Wieħed minnhom kien il-Kommendatur Bozredon. L-aħbar tal-wasla tal-Franċiżi nxterdet mal-erbat irjieħ u din nisslet taħwid u ħerba ma' Malta kollha, l-aktar fil-Belt Valletta. Bozredon seħħlu jiżgiċċa baxx baxx mill-palazz u ferħan se jtir, mar f'Palazzo Parisio jgħarraf lis-Sinjura Bettina bl-aħbar tal-wasla tal-Franċiżi. L-imġierka ferħu tgħidx kemm u bla telf ta' żmien, is-Sinjura Bettina, li kienu jqisuha bħala mexxejja tagħhom, fehmithom bl-irqaqat kollha x'għandhom jagħmlu u kif għandhom jimxu. Qabel ma nġabar id-dar, Anton Barbara, bħal dejjem, mar sal-ispiżerija biex jiltaqa' ma' sħabu, u stagħġeb għall-aħħar b'xi wħud mill-imsieħba meta ra illi ma dehrux, l-aktar bl-imġieba tal-Kanonku Caruana. Imma, bħalma dejjem jgħidu, meta d-dgħajsa titkisser, dawk ta' fuqha jaqbżu jgħumu fil-baħar. u kulħadd jaħseb għal rasu. Fil-laqgħa ta' dik il-lejla sar ħafna għajdut u ssemmew ħafna nies imma tnejn mill-ħbieb kienu f'moħħ kulħadd għalkemm ħadd ma semma isimhom. Wieħed kien il-Kanonku Caruana u l-ieħor is-Sur Pawl Parisio. Dom Pietru Pawl Psaila għajnu għorkitu mill-imġieba tal-kanonku li, malli xamm bil-wasla ta' Napuljun, warrab mill-ispiżerija. Anton Barbara ma setax jifhem kif u għaliex is-Sur Parisio kien ħalla l-palazz tiegħu tal-Belt f'idejn is-Sinjura Bettina biex hi tlaqqa' fih lil sħabha tal-konfoffa. Imma Minn dejjem hekk kien. Meta d-dgħajsa taħbat ma' blata u tibda titkisser, dawk ta' fuqha jinxteħtu jgħumu kull wieħed għal rasu jfittex il-kenn fejn jaqbillu. Il-jum ta' wara kien dies irae Jum li baqa' jissemma fl-istorja ta' Malta għall-gideb li nxtered u għax-xnigħat koroh li xxandru, għall-qilla li dehret, għall-mibegħda li nkixfet, għall-għajb li sar lill-ordni, għall-imbrolji li nħolqu u għall-qerq li ħabbel l-imħuħ tan-nies. Il-mixtrija taw in-nar u ħeġġu kemm felħu biex ixewxu l-poplu u dan, imbeżża', imwerwer bla ma jaf sewwa x'kien qiegħed jiġri u jsir, għadab u ntilef. Qam għajdut kbir, min ifaħħar il-Granmastru, min imaqdru, min iżomm mal-kavallieri, min irid jeqred lil dawk l-imtieħen tar-riħ. Ġlejjeb ta' nies mill-agħar bdew iduru mat-triqat Isawtu 'il min ma jgħajjatx bħalhom u joħduha man-nies tas-sultan. Oħrajn karfa bdew jaħbtu għall-ħwienet u jisirqu kull ma jsibu. Kienet ġriet ix-xnieha illi xi uħud mill-kavallieri kienu bil-ftehim mas-suldati ta' Napuljun u l-Gran Mastru kien qiegħed jarresthom. Għal din il-qlajja, il-poplu għadab u beda jħebb għal kull kavallier li jidher fit-triq. Xi erbat irwieħ twajba marru għand il-kurat tal-Knisja ta' San Pawl u ħajruh joħroġ purċissjoni bl-istatwa ta' Missier il-Maltin biex ikollu ħniena minnhom u jeħlishom mill-ħerba li kienet se taqa' fuqhom. Intant, Il-misraħ ta' quddiem il-palazz u ta' maġenbu nħanqu bin-nies jgħajtu u jaqbżu qishom imxajtnin. It-twajjeb ħompex ma kienx jaf fejn jibda jagħti rasu. Kull fejn idawwar wiċċu ma kienx jara ħlief qerq u nuqqas ta' ħeġġa, min jgħidlu ħaġa u min jgħidlu oħra. Fuq kollox, dawk il-ħlejjaq jgħajtu fl-imsieraħ tal-palazz, wergħu r-ruħ! Jekk jitfgħu l-bieb ġewwa u jidħlu fil-palazz, magħmula tagħna, magħmula tagħna! Sefsef il-Kavallier Blaka f'widnejn il-Gran Mastru. Hompesh inħasad u ħass riġlejh jitħeddlu. Kif kien hekk beżgħan, il-Kavallier Blaka reġa' fesfislu, U qallu, Għax ma sejjaħx il-Kommendatur Bozredon u tibagħtu jkellem lil Napuljun? Bonaparti ħabib ħafna ta' Bozredon u dan jista' jtarraf kelma għall-ġid. Dak il-ħin sewwa, il-Prinċep Camillu de Rohan, wieħed mill-kapijiet tal-Kunsill tal-Ordni, resaq lejn il-Gran Mastru. U fenda kelma hu wkoll b'risq il-Kommendatur Bozredon. Altezza, sewwa qiegħed jgħidlek bl-aka, ħadd, ħadd daqs Bozredon ma jista' jaqlagħna minn dan l-imbarazz li qegħdin fih. Qal il-prinċep, Fuq hekk, il-Kommendatur Bozredon, li l-jum ta' qabel kien mixħut il-ħabs bħala traditur tal-Gran Mastru, sab ruħu meħlus mill-ħabs u mibgħut mill-Gran Mastru biex jara jiftihemx ma' Napuljun. Wieħed mill-ħafna mixtrija mas-Sinjura Bettina illi kien il-palazz biex jaqdiha ta' widna, ħareġ, u bla telf ta' żmien mar jagħtiha l-aħbar illi Bosredon kien se jeħles mill-ħabs. Is-Sinjura Bettina, li l-jum ta' qabel kienet ħaditha bi kbira meta semgħet illi wieħed mill-aqwa kapijiet tal-partit kien mitfugħ f'qiegħ ta' ħabs, ħalfet illi titħallas minn dak il-għajb. Għalhekk, hi laqgħet il-bxara tal-ħelsien ta' Bosredon b'ferħ kbir. U minnufih ordnat il-kuċċier biex jarma l-kales, għax riedet tmur hi stess tistennieh quddiem il-bieb ta' San Telmu. Il-kales niżel minn quddiem il-knisja ta' San Ġakbu għall-misraħ ta' quddiem il-Forti San Telmu. It-triq Kienet maħnuqa bin-nies iħambqu jgħajtu, jiġru min-naħa l-oħra qishom imġienen, imma l-akbar rassa kienet wara l-palazz fejn kien hemm ħlejjaq ta' nies mitlufin f'dadea kerha, jgħollu jdejhom u jferfruhom lejn it-twieqi tal-palazz, donnhom jistennew is-sultan ifeġġ f'waħda minnhom. Sinjura Bettina, x'inqala'?
Sinjura Bettina, x'inqala' din l-għaġla kollha? Għidli, Sinjura Bettina, huwa int

Eh, ma nafx, ma nafx, sinjura, ma nafx x'naqbad ngħidlek. Din qed tħassibni bl-ikrah. Filli ġie mexħut il-ħabs u filli ġie meħlus, mela, mela x'inqala'? X'ġagħalhom jeħilsuh hekk malajr, eh? Taf xi ħaġa? Iva tkellem! Ma nafx, sinjura, ma nafx, li nista' ngħidlek hu illi meta kont il-palazz, Rajt lill-Prinċep de Rohan jfesfes xi ħaġa f'idnejn il-Gran Mastru, u minn hemm inxterdet l-aħbar illi l-Kommandatur Bozredon kellu jiġi meħlus mill-ħabs bla telf ta' żmien. Jiena, minnufih ġejt ngħarraf lilek b'dak illi smajt. Għamilt sew, iva, inti għamilt sew illi ġejt tgħidli. Kuċċier! Kuċċier!
Ngħidli, sinjura! Herman Kales!
Manuel Kales?
Herman Kales, x'minnufih? Għandi ħtieġa kbira mmur Sant' Elmu! Ħaffef! Ħaffef għax m'għandix żmien x'nitlef! Kollha sew, sinjura, kollha sew! Dalwaqt ikun miegħek! Sinjura, m'iniex tal-fehma illi tiċċaqlaq minn hawn ġew int, tafx! X'inhu?
U għaliex? It-toroq, sinjura, it-toroq jinsabu maħnuqa bin-nies! Eh? B'daqshekk?
Lili n-nies ma jbeżżgħunix. Irrid inkun jien stess nilqgħu ħiereġ minn bieb il-ħabs. Fejn baqa' dak il-kuċċier? Aw, sinjura, dalwaqt miegħek ara niġi għid. Sinjura, isma' minni u la toħroġ! Mat-toroq hemm nies ta' kull qatgħa jiċċerrew. Ukoll nies ta' qattgħani! Dawk ma jagħmlux bija, Lili. U la qed tgħidli hekk, aktar qed nitħeġġeġ biex immur niġbdu riem ma' li joħroġ mill-bieb ta' Sant' Elmu. Agħmel int, sinjura, jiena wissejtek. Agħmel int! Kuċċier! Kuċċier, fiex aħna? Lesti, sinjura.
Tista' tirkeb? Konna sew.
Hekk. Ejja, mela. Suq! Suq, kuċċier! U ġerri kemm tiflaħ! Warana sejrin, sinjura. Ejja, hej! Ċaqlaq int! Il-kuċċier beda jsuq bil-mod, għax beża' illi f'dik ir-rassa xi ħadd imur taħt ir-roti, u kif kien sejjer bilkemm jitħarrek, is-Sinjura Bettina ħarġet rasha mit-twejqa tal-kaless biex tħares hi wkoll lejn it-twieqi tal-palazz Iżda anqas li kien bil-magħmul, malli xirfet, ħabbtet rasha ma' ras wieħed żagħżugħ li dak il-waqt inzerta ma' ġenb il-kaless. Kuċċier!
Kuċċier! Għidli, sinjura!
Ma tistax tgħaġġel ftit ieħor? Ma nistax, Sinjura, b'dawn in-nies kollha madwarna! U tagħtix kas tan-nies? Isa hija, suq, mexxi! Ma tarax, Sinjura, mela trid li xi ħadd imurli taħt ir-roti? Imbagħad, Ajn, ma żoqqi, x'qaram nsibu ruħna fih man-nies tal-ħaqq! Ara ftit kemm inġabru nies taħt it-twieqi tal-palazz! Tgħid, tgħid xi jridu? Ħa nara, ħa nara!
Sinjura, daħħal rasek 'il ġewwa minn dik it-twejqa li ma jmurx xi ħadd iwaddab xi ħaġa! Idħol 'il ġewwa, daħħal rasek 'il ġewwa! U xi tridhom iwaddbu? Ħajma, ħajma, ħajma, ħajma rasi, ħajma rasi! Għedtlek, sinjura! Weġġajt, weġġajt, he? Dak iż-żagħżugħ dawar wiċċu malajr biex jara min laqtu u minnufih, is-Sinjura Bettina Sabet ruħha wiċċ ma' wiċċ ma' Ġorġ Barbara. Għajnejha tberrqu, demmha kesaħ u qalbha ferfret bil-qilla. Ġorġ ukoll deher mibluħ u mifxul, għal ħin wieħed instaram, imma imbagħad malajr reġa' ġie f'tiegħu u, bi tbissima fuq xuftejh, neħħa l-għata minn rasu u ntlewha bi tbissima l-aktar ħelwa. bħal bniedem li bla ħsieb jiltaqa' ma' ħabib għażiż. Imma s-Sinjura Bettina tagħtu ħarsa kerha, daħħlet rasha bil-ħatfa u tektket lill-kuċċier biex isuq bil-għaġġla. Għalli, Sinjura, wiċċajt, wiċċajt, kollox sew! Le, le, le, le, xejn, xejn ma ġara, xejn ma ġara. Għalfejn waqqaft? Għalfejn waqqaft is-sokta fi triqtek u ġarri kemm tiflaħ? Dik ix-xifajk ta' sinjura ftakret kif ftit ta' żmien qabel, George Barbara kien inqeda bil-feluka Griega biex iwassal aħbarijiet lil Nelson. Nelson dak l-għadu qalil tal-Franċiżi u ma nsitx kemm dak iż-żinżil kien baqa' biered u ma tax każ wisden tagħha meta kienet fuq dik il-feluka Griega. Imbagħad ġabet quddiem għajnejha wkoll kif Ċensu Barbara bil-maniġi tiegħu kien indaħal bejnha u bejn Napuljun u baqa' sakemm beda Minn Pariġi. Dawk ta' Barbara kienu s-saħta tagħha u kif kienet taħseb fihom, fawra demm telgħet għal rasha u xtaqet tiżbranhom. Imma imbagħad ħsieb ħażin għadda minn ras is-sinjura. Dak Ġorġ Barbara aktarx kien qiegħed jitkixxef u jiġbor tagħrif biex iwassal lill-Ammiral Nelson. Jiena, jiena rajt sew. Dak, dak Ġorġ Barbara li ħbatt rasi miegħu. He, wieħed mill-aħwa Barbara. Ja qabda mis-sħutin! Nixtieqni niżbranhom, niżbranhom mid-dinja! U nagħmlilkom jien, nagħmlilkom jien! Ibda minn ċansu, dak, dak trid taxħal tiegħu għall-ħsara li għamilli u kif waqqagħli wiċċi fl-art quddiem Napuljun. Kollha, kollha kemm huma ta' barbara għamluli ħsara kemm jifilħu u Dan Ġorġ tbissimli wkoll. Tarax! U x'ħaseb, illi se nitbissimlu lura? Ħaseb illi nsejt x'għamel fuq il-feluka Griega, kif bla ma ħadd ma ntebaħ, Sibna ruħna wiċċ im'wiċċ ma' xi fizzjali Ingliżi. Stenna, stenna ftit. L-Ingliżi, dak, dak x'inhu jagħmel hawn isfel? Żgur mhux biex jagħti daqqa ta' id. Dak jinsab hawn biex jitkixxef u jiġbor tagħrif kemm jiflaħ biex jgħaddih lill-Ammiral Nelson. Raġel ħażin! Raġel ħażin! Se jagħmel għajb lil ħuh Ċelsu! Tara għax! Imma jien, jien nagħmillek din id-darba għax ngħallik! Ngħallik! U hawn qiegħdek jien, Sor George Barbara, għax fl-inkwiet li se ndaħħlek, lanqas jekk jiġi l-Ammiral Nelson innifsu ma jkun jista' jaħilsek! Malli s-Sinjura Bettina ltaqgħet mal-Kommendatur Bozredon u ferħitlu illi ħeles mill-ħabs, semmietlu s-suspett li kellha fuq George Barbara. Il-Kommendatur deher imħasseb mhux ftit u mela rasu bl-ikrah għax kien jaf, kien jaf li Nelson kien qiegħed jaħrat il-Mediterran ifittex b'seb'għajnejn l-armata Franċiża biex iħarbatha. L-Ammiral Bruix kien ħareġ l-armata Franċiża bil-moħbi minn Toulon. U baqal kbir żgiċċa mill-flotta Ingliża li kienet lesta għalih. Jekk Nelson ikun jaf illi l-armata Franċiża waslet f'Malta, hu jiġi jaqbeż fuqna bil-qawwa tiegħu kollha! Qal Bozredon b'leħen ta' bniedem imħasseb u beżgħan. Nagħmel imħatra, nagħmel imħatra illi jekk fil-port hemm feluka Griega, George Barbara jmur fuqha bl-aħbarijiet għal Nelson. Qalet is-Sinjura Bettina u wara li damet siekta għal ftit tal-ħin, żiedet tgħid. Jiena għandi xofa ta' dak id-daqsxejn ta' bastiment Grieg. Dina jeħtieġ illi narawha, jeħtieġ illi narawha! qabeż il-Kommendatur. Jekk ma neħilsux minn dik l-imgħarrqa feluka Griega, b'rasna jdur, kif ngħidlek jien, b'rasna jdur! Sakskat is-sinjura. Ħalli f'idejja, ħalli f'idejja. Qabel jidlam, inkun naf, inkun naf x'tir għandu George Barbara. Jekk hu jieħu ċ-ċorma tal-feluka beħsiebhom jilgħabuna, b'rashom idur! Qal il-kommendatur b'leħen tal-qilla u qabel ma daħal il-palazz biex jidher quddiemhom b'ex kif kellu l-ordni, sejjaħ lil wieħed mill-mixtrija illi kien jitlajja ma' ġenb il-bieb. Dak il-kiebx resaq lejn il-kommendatur u bi tbissima tilgħab fuq xufftejh qallu. Nifraħlek, Sur Kummandatur, nifraħlek. Il-wasla ta' Napuljun hi biżżejjed biex tiftaħ il-bibien tal-ħabsa. Idħol, idħol għax għandi biċċa xogħol għalik. Il-Kummandatur daħħal lil dak ix-xellugi fl-ewwel kamra ta' wara l-bieb tal-palazz u ordnalu biex jitkixxef dwar Ġorġ Barbara. u jara jekk fil-port kienx hemm xi feluka Griega. Ibsa, Ejja, ejja, ejja, idħol hawn ġewwa wara dal-bieb, ejja ħalli nkellmek. Għalli, x'tinħtieġ minni, Sur Kommendatur? Irridek titkixxifli bir-reqqa kollha kull fejn imur George Barbara u ma' min jitkellem.
Ħalli f'idejja, ħalli f'idejja. Ma rridek għall-ebda raġuni titilqu minn taħt għajnejk, smajtni? Sadan il-waqt ara jekk fil-port hemmx xi feluka Griega. Feluka Griega, eħe. U jekk dan George jagħmilx xi kuntatti ma' xi ħadd abbord. Fhimtni tajjeb? Iva, fhimtek, Sur Kommendatur. Inħalli f'idejk, mela. Għad xi darba nqastek jien? He? Għad xi darba nqastek? Le, kollu minnu li inti qatt ma nqastni, imma din id-darba, din id-darba, rridek toqgħod b'seba' għajnejn, fhimtni? B'seba' għajnejn! Iva, fhimtek. Fhimtek. Ma laħqux għaddewn sagħtejn meta dak l-ispjun ta' Bosredon mar ifittxu fil-palazz tas-Sinjura Bettina. Kshift xi ħaġa, he? Kshift xi ħaġa? staqsa l-Kommendatur. George Barbaro, il-ħin kollu jissajja u jistaqsi dwar l-armata Franċiża, donnu jixtieq ikun jaf kemm hi l-qawwa tagħha, jekk biħsibiex tidħol fil-port ta' Malta. Kemm Lejla ddum hawn. Barra hekk, hu ġejlu sejjer fuq feluka Griega marbuta taħt il-ġgrajt. Bozredon u Bettina ħarsu lejn xulxin bil-ħatfa. Dik l-aħbar ħawdithom u beżgħathom mhux ftit. Dik il-feluka

Qed taraw kif għedtilkom jien? Dak widna, widna tal-Ingliżi dak! Jgħarrafhom b'kull ma jsir hawn Malta. Xiber b'xiber meta rajtu jitlajja dakinhar li nżilt għalik f'Sant Elmu qalb il-folla, għajni għorkitni minnu. Wiċċ ta' qaddis għandu kieku! Jaf jilagħabha sew il-parti tiegħu u jitliegħaq! Jeħtieġ Jeħtieġ li nieħdu ħsieb Barbara! Qalet is-sinjura filwaqt li bdiet iddur mas-sala fejn kienu. Jekk intajru min-nofs lilu biss mhux biżżejjed, mhux biżżejjed għax jilħaq ieħor floku. Jeħtieġ li nsiru nafu min huma l-imxierka ta' madwaru.
Il-Griegi! Ma jridx wisq biex wieħed jintebaħ b'dan? Dawk, dawk huma l-imsieħba tiegħu! Mela nieħdu ħsieb ukoll il-ħbieb tiegħu! Iċ-ċarma tal-feluka la qed tgħid hekk! Żied il-Kommendatur filwaqt li b'idu ta daqqa fuq mejda. Il-mixtri ta' Bozredan baqa' sieket għal ftit tal-ħin Kemmex moħħu u ġibed xuftejh, donnu kien qiegħed jaħseb kif iwettaq ix-xewqa li wrew iż-żewġ pampaluni tal-Partit Franċiż. Imbagħad għajnejh bdew jibru bil-ħażen ta' moħħu u, filwaqt illi xammar xuftejh b'daħqa illi tfisser ħafna, qal. Ħallu f'idejja, Ħallu Kif? X'għedt? Għedtilkom ħallu f'idejja! U kif, u kif għandi pjan f'rasi? Dik il-ċaluka, dik il-ċaluka ma toħroġ! Qatt mill-port ta' Malta u ċ-ċorma tagħha jieħdu tbeżbiża li ma jinsewiex f'għemorhom kollu!
U mal-aħħar kelma ħareġ mis-sala u telaq donnu biċ-ċier sejjer għall-qatla. Bħal leħħa ta' berqa, ġriet ix-xniegħa li l-baħrin tal-feluka Griega marbuta mal-moll ta' taħt il-ġigant kienu għedewwa tal-Maltin. Dawk il-baħrin Griegi huma spjuni l-aħwa! Spjuni! Spjuni, iva spjuni! Bdew ixandru mat-toroq

Għadkom kemm smajtu sil toħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.